This lady say her husband dey threaten her with divorce and wetin be the issue? The issue is her husband say im don tire the way her boss go dey call her for different times talking to her to respond to emails. to respond to mails wey be say dem don send for some official mails e say some even sometimes dem dey book meeting at

They tell her to respond to emails or to organize for meetings and all that, some official work, say he no like am. In fact, quit the work because if you no quit the work, it go affect our marriage because I go ask for divorce. How do you even cope with a partner wey go tell you to quit your career, leave your career because of something wey no dey make am happy? Where do we draw the line here? Where do we understand each other? Where we go begin dey get conversation? Where we go begin to say no, no match here, no touch here? where the feelings go come in and where the feelings no suppose come in lagos chook mouth. just say e be like say woman to work now na wahala for men. Hmm. yes no be only her shebi na other colleague dem dey call dem. Hmm. the monitor is too much make the woman leave the marriage abeg. even if that man now set up put up a business for that woman. yes. you no go still like the way where customers they take call am. Ah. Even if you carry that woman put for house, to be a housewife, you no go see like how in the stay for house at the odd time. Oh, Suspicious don't they? I don't think so, that side. Uh... Me and you supposed to be one. No be say I go they do the other way around. It's e good when we look one side, we look the other side too. Um, I go put myself for that man shoe. cause me i don marry before and i don reach to marry shey you get eh, i go put myself for the man shoe um, they say there's time for everything all right in this case time to work and time to be a family person man or woman mother or father that word alone mother or father in this case if your oga dey call you when you suppose dey house dey nurture our children dey take care of family business i feel like uh, i feel like the your, your boss dey out of line. you see you see as the thing dey hard you. and uh, many boss but we can agree o oh, many bosses dey use am dey oppress their uh, their employees basically you dey transfer your fears to me i don dey work i don do the one wey i wan do that eight hours wey i give you no do i no go kill myself even if you give me another ten hours maybe i still no go accomplish wetin you desire because your boss is meant to always demand more and more and more from you whether married or single now now you go know how your work take affect your family eh, maybe me as a husband it seems like i'm complaining but auntie church eh, if uh, your work is too important to your husband uh, if your work is more important than your husband and your kid check am i hear person talk say even if i open business for you i no go like as customer dey call no that one say you go fit regulate how your customer dey call you when your customer dey call you depending on the kind of business business dey for single people business dey for married people this thing na make we enjoy am o oh. no be make we dey suffer am o oh. no be when after 9pm me and you suppose do one or two uh, uh, uh, child's play before we sleep your you dey on phone with your oga for the past thirty minutes for the past one hour check am now even if na business wey you get you fit off your phone e get hours wey people no fit reach you you go know say na family time this thing na no find balance. so if dem call you for zoom meeting you no go show up do you know i tell una so una go make me una go talk the one wey i no wan talk person dey carry laptop enter kitchen now because e wan e dey point one or two things and then you know multitasking na hobby be that person dey dey zoom meeting mute im own side because e get other things wey im dey attend to you go prioritize now all this thing wey wey we dey talk wetin wetin be e okay you are even using okay let's say even if we use abroad kind of style in working na nigerian bank or media space you wan come use that one compare e get some places wey be say na only when you dey work na im dey go call you for anything work once you leave they won't call you then e get some offices when you wey- anywhere where you dey o if you like dey be sleeping one am o you go respond to some official talks o e get some some bosses wey no dey even sleep you dey whine choose where you wan work and where you no wan work and no dey use your marriage disturb person

They dey even get emergency meeting. You fit even fix that meeting, your boss no go show up for the meeting because he dey run another meeting and then you end up you say okay this time I go na why people dey prioritize. Or you send an early mail, oh I cannot attend so so so meeting because of so so so so and thing. And I no believe say anybody dey wicked to fit fight you. Even some companies dey fight. e get some what are, e get some companies wey be say if you get plans to marry anytime soon they no go employ you if you get children they no go employ you these are the why do you think we are trying to shatter the glass ceiling you prioritize if you know you want to do marriage with this thing together you do am all of us get plenty children wey we dey take care of not one not two not three are we not showing up for meetings are we not doing this thing we thank god for the help wey we get for our life

marriage no be we love and pass or do and pass pass the person wey ordain am o. if you don't want your wife to work for anybody or from the onset discuss it if she's not willing to work marry if she's willing to work leave her i know of a billionaire my my client she will tell me she's her husband twelve midnight if clients call her for one million naira she will stand up and go and god bless your heart for this lagos god bless your heart they tell me they do marriage lagos. like say ha. man is a two-way thing they don't teach us well we need to unlearn like you always say we dey always focus on our parents time that time no be now o. Oh.

Mm. So I decide now say I wan marry, I come marry. I come use because of the behavior of other women wey I know, use am dey treat my own partner. Because to me, my partner is like that. So if your partner dey like that or go fit behave like that, why did you get married? Yeah, actually, not that you, you, you just be looking at because uh, one thing again. Let me just say one thing again.

Will you use wetin girls dey do outside use am dey judge your partner to the extent you no go let your partner breathe because to you your partner go dey wayward and because of that she has to quit her job is a question i'm asking Uh, yeah, yeah, I'll still come on this uh, area. You know, it depends on where we you no meet get her. too much time so many people dey Yeah, on the call It, it depends on where you meet her. so when you meet her for bad place why did you marry her Um, maybe you de- maybe you decide to you want Hey. to settle down and you love her. jeez miss No, me but with this now- conversation headache dey worry me eh? but Yes. so, so you no trust your wife but you are married and you call her your wife and every day you dey police her You need, you need to protect your investment. too. which investment Because are we men- even talking about Men are too strong.

I go say that landlord wey pass now why i greet am as i greet am now if even if to go buy even to go market go be problem right ha wahala this how i going to do this things Uh, make that woman no gree o make that woman no leave her work o as long as she's not doing rubbish in her place of work she should never leave her work

let him uh, the marriage if the boss is calling me for another thing where no be work i will understand that even if your guy they call you for anything where no be work it see let, us start talking about these things even if your oga they chike you so i should leave work for him i not go talk no move on wetin come concern me except say e tell me say oh i no go do my work oh say e go affect my work i go kuku leave the work for am na you no my husband no need to advise me to leave the work if i'm threatened by my boss i no this life una make life make e be so difficult so if you move from this work now enter another one that other oga no go check am since na only her she carry signpost for face na only her dey dey see check for office so i no go dey my house now respond to email wey pm send make i respond because i don marry una make this marriage e come be like say na holy spirit work we dey do. good afternoon chair chair uh, abeg it's not good for the boss to call somebody's wife after work jo ha dey call you wahala o you know wetin this thing show me say some of una dey send these messages una no dey for professional field una no dey professional field and none of una go even dey in the media space because I don't understand what you guys are saying. It they do me for ear somehow. I mean, I when I go wake up for midnight, remember say get one mail I never respond to. You no go respond to Ram because you are married. God, church. Conversation don't tie wrapper for here. so this marriage cut you off from normal things where they happen in life you can no longer function because you are married make una begin dey advise me o make i hear my sister the same thing happens today my wife she is medically she's in medical science laboratory today semin tomorrow she said today seminar tomorrow seminar i talked to her several times even in the middle of the night they will call her to come to the office i get tired If you're married to a doctor, what will happen? You no know say she be medical science uh, person before you marry her. Una go try to dey avoid all these kind of people since you know say you no like that kind thing. All right? You cannot even marry to a police officer now. Because now when they go call and say emergency day, you go tell and say we are in marriage together.